Ah, abagusi ba minto yesterday twachiete chinsemo chiri chia keumbu chibichachire twabegete igoro ya abana chintakana abaibori bao bakwete the year 2018 akabatiga boka momuraro oyomo in that family nenyaroka eyemo yaeterete gender based violence agatama korobua oye ase eng'encho omogaka atete komong'enta agatama back na abana batato agacha komenya enyomba eria abaibori batigete. Nao twarenge yesterday ntwaerete chianga chinyinge sana we took some food stuffs uh, toka requesting enyomba eria echenchiwe amabati because egotunyomba of course buna ngokwana iga twanyorire amabati onsi 30 aria twa requesteti na Omonto narorwete chibesa enke chi'emete. Abande barure suggestions bagoteba kaka enyomba eria takere gotaguru yonsi eagachwa fresh. Um tinkwanga egento amashabiki batebire because inwe ninwe mogotoraa what whatever we are supposed to do. Ah nanyorire chisimi ang'e isato chigoteba kaka yaya enyomba ere nebekwe amabati still Nabo ekogota because egoutu nyomba eria okiomaete nkogotirire amabati. Bono ba suggesti ng'a onye okonyarekana kware koba, nyomba eria yare gotagorwa eagachwe afresh. Momanyete ekemira buna togokora botambe, koagacha enyomba eria we need more resources, of course amabati aro twatagete twanyorire. Bono etwaganeri toende oo rero tochie koyechenchia amabati but ntochieti because ye suggestion eye yaruegwa na a few fans bateba kaka onye nari okobua tiga tobwaterane buna amashabiki enyomba eria ya gacho fresh bono twateba rero ntori gochia ororo chibesa chia amabati tiga torachigachaake torore gose eresponse ende netoke enyomba eyio egende koagachwa. So we need an addition ntotagete emete emete twatebete omote oyomo koyochua eri na koyogora is about 20,000 so totagete emete ebere that is 40,000 egokora enyomba eyio then because oyomo noro orure igo ng'a we need to add another one togochua ere ebisigisa. Additionally, enkeri banto mbayo baratache esike so that means we also need to pay abanto bakooma enyomba eyio goika torigie emerango enyomba eyio ekobekwa omorango oye omokawaida etokoyigora at 4500 etido aah igo ake emerango ene then ntobwate chidirisha inye kawaida buna togokora. Alafu enyasae kagwanche ebitanda bitoke. So far egento tomisetie tochake koagacha enyomba eyio ere complete buna mwa suggesteti, tonyore emete ebere that cost forty thousand, alafu because omanyete kera eregion nebwate rigori riaria rigochueria emete, buna bono south mogirange emete is cheap. Lakini chinsemo echi chinde keumbu, I noticed ng'a emete emenene iga ere ere too expensive. Igo ehm, tiga mbreak down these things, nyore omonto antomere twenty thousand na oyonde antomere twenty thousand iga emete twakorire, tonyore omonto onde atome forty five times four Echie chigocha around 18,000, nyore omonto onde atome 18,000 chi'emerango yonsi ene. And then ntobwate windows chidirisha, edirisha eyemo etokoyegora at 2,500, so chidirisha four that is 8,000, eight, 9,000 around abwo iga gose ten.

that is around 4000 Kenyan shillings, omonto antomere siringi chire bunye, ng'ise konyora chibesa echio today, mambia inche nonya na eground ng'ake efoundation, tochake emeremo. Igo bono mpira kwenu, omonto naro otebete bono ng'ake akogoaka esabu otari okomanya chibesa chikorwa, my friend okwegena mbwate nigo gwetaneti okwegena kwa Abraham, igoro nagete esabu ng'a amabati Na imepatikana tu, abasani batoire amabati, they have just given us, mabati imepeanwa my friend. So, toise konyora the additional cash, amashabiki aito nimanyete mwanchete gokonya, igo bono tiga twe tigatigie, rigereria omofuko oo orore ng'a kende ngetoke We rescue this family eh, abana abo bamenye obogima obuya buna abanto bande bamenyete. Neanke rieko na kobachanda igoro y'oboremo etogokoa esamas maete e- esalmon ekegusii bakoireka esamas bono otogokoa esamas ng'a eh, oise kogenderera ngosoe ore ase abe ekiagera chintakana nechi chia Nyasaye. Igo buna tokona goetana nabwo, orore buuya totogechia, ee. So abagusii wacha tushirikiane na ambaye mpesa kawaida iko hapo chini, tominyokie omochango oyo, torore ng'a by tomorrow torore chibesa erenge twareisiri toende gochaka efoundation. Baria mwatomire yoko omong'ina narogakire esimi onde kaka, yaani chintakana echiande riria amariga, nabo atomete ebesa ende take. eyia kabete amabati, a part of amabati, na abande baria batomete echinde, ebagonteka ng'a timbakwane amarieta, I respect that, tingokwana onde rieta, lakini ntagete gotangasa ase naki, amabati nimbwate, onde tantomera kamoranche, aro nimbwate, mobasa gotoma. God bless you, see you in the next video, ekero toragende ground gochaka emeremo, Nyasaye oyio.